Ar drothwy cyfnod cyffroes iawn ym myd addysg. Wel, dyma gyfnod cyffroes iawn i blant a phobl ifanc Bethesda a Chymru. Mae cwricwlwm newydd i Gymru ar y gweill ac yn weithredol yn ein hysgolion ni o fis Medi nesaf ymlaen. Bwriad y cwricwlwm newydd yma ydy ennyn brwdfrydedd ein disgyblion o dair 16 oed ym myd addysg a thu hwnt, mewn byd sy'n newid yn gyflym iawn. Bydd y cwricwlwm yn un eang ac yn llawn diddordeb a phrofiadau i'r plant, ac yn un sy'n mynd i roi cyfle iddynt ddatblygu i'w llawn botensial. Ac ar ddechrau cyfnod newydd fel hyn, Rydan ni yma ym Mhen-y-bryn ac Abercaseg yn awyddus iawn i greu gweledigaeth a chyfeiriad newydd. Ond er mwyn gwneud hyn, rydan ni'n teimlo bod hi'n bwysig bod pawb yn rhan o greu'r weledigaeth yma. Hynny yw, staff, llywodraethwyr, rhieni ac wrth gwrs ein disgyblion. Felly, fel man cychwyn, mae Mrs Llinos Morgan Jones a Miss Ellie Williams, fel rhan o'r uwch dîm rheoli, wedi bod wrthi'n ddygyn iawn yn arwain plant blwyddyn 2 a Bercaseg a blwyddyn 6 Pen y Bryn, er mwyn creu ffilm fer, sy'n rhoi chydig o gemdir y cwricwlwm newydd i holl gymuned y ddwy ysgol, a cheisio egluro pam bod angen diwygiad yng Nghymru, gan obeithio bydd hyn yn eich helpu chi er mwyn ein helpu ni i greu gweledigaeth newydd, gyda churicwlwm i Gymru yn ganolog ar gyfer ysgolion Pen-y-bryn ac Abergaseg. Mwynhewch!

Wel, mae ganddom raglen ddifyr ar eich cyfer heno, a newyddion hynod bwysig i ni yma yng Nghymru. Oes, mae yna rhywbeth cyffrous iawn yn digwydd yng Nghymru, rhywbeth a fydd yn trawsnewid bywydau plant a phobl ifanc ein gwlad am y gorau, rhywbeth a fydd yn rhoi Cymru a'i thrigolion ar y map heb amheuaeth. Oes, mae yna gwricwlwm newydd sbon yma yng Cymru, cwricwlwm diddorol, cwricwlwm heriol, cwricwlwm Cymraeg, cwricwlwm i bawb ac mi fydd yn weithredol ym mhob ysgol erbyn Medi 2022. A ddown rŵan at Mali, Nel a'r holl arbenigwyr. Diolch Mali ac Elwen, ond dia pwy cychwynnodd y cyfan a pham? Wel, wel dyma fi'n cael sgwrs gyda'r Athro Donaldson ar gyfer esbonio mwy. Esgus ydwch chi, Mister Donaldson. Ga i ofyn cwestiwn? Pam cael cwricwlwm newydd? Yr Athro Graham Donaldson ydw i, a chefais wahoddiad arbennig yn 2013. Dim i barti, o naci, es i weld dros 60 o ysgolion, ac yn wir, doedd hynny ddim yn hanner digon. Ysgrifennais adroddiad am yr hyn a welais. a dyfodol llwyddiannus oedd yr hyn a gelwais 'Roedd angen newid a symud ymlaen i blant Gymru gael bod ar y blaen'. Pwy wnaeth eich helpu Mister Donaldson i wneud yn siŵr fod plant Cymru yn cael y gorau? Diolch byth, cefais help gan pawb, plant, rhieni, aelodau seneddol, athrawon, ond roeddwn angen help gan rywun yn fwy na neb. Roeddwn angen help yr ACG. Dyma ddigwyddodd. Helo, arbenigwyr cwricwlwm i Gymru, mae'r byd yn newid. Rydw i'n eich help chi i greu cwricwlwm newydd sbon, un sydd yn addas i heddiw. Dim problem. Rydym ni angen help athrawon ledled Cymru arbenigwyr, rhieni, plant, llywodraethwyr, angen help pawb i ysgrifennu'r cwricwlwm newydd gorau erioed i blant Cymru. ECG, mae ganddyn ni waith yn blaenau.

Dyma chi. Ar ôl blynyddoedd o dreialu a newid, dileu a gwella, mae'r cwricwlwm newydd i Gymru yn barod. Mae o wedi cael ei ddylunio gan athrawon. Mae'n ateb anghenion bob plentyn. Mae wedi cael ei wneud ar gyfer byd sydd yn newid yn gyflym. Diolch yn fawr iawn, mae o'n gwaith caled da hwn. Yym, dwi'n brysur heno, ac ella gai ddim cyfle i'w ddarllen. Gan eich bod chi'n arbenigwyr, fedrwch chi grynhoi yr hyn sydd yno os gwelwch yn dda? Iawn, dim problem. Yr ACG at eich gwasanaeth, eto. Ac ar ôl mwy o waith, dyma'r ACG yn cyflwyno'r cwricwlwm i Gymru yn terfynol. Gosod safonau uchel yn ac yn mwynhau her. Gallu esbonio cysyniadau newydd. Defnyddio technoleg ddigol yn greadigol. Mwynhau datrys problemau. Yn gallu defnyddio rhif mewn gwahanol gyd-destunau. Medrus a chreadigol. Sydd yn. Gallu meddwl mewn ffordd greadigol ar gyfer datrys problemau. Barod i fentro yn bwyllog. Gallu arwain a gweithio fel rhan o dîm. Gallu defnyddio sgiliau i greu syniadau. Iach a hyderus. Sydd yn. Dangos parch at ei gilydd. Gwybod sut i gadw'n ddiogel. Datblygu lles meddyliol ac yn emosiynol. Meddu ar werthoedd cryf. Deall effaith diet ac ymarfer corff. Barod i arwain fel aelod o gymdeithas. Dinasyddion egwyddorol a gwybodus. Gallu dod i farn. Gwybod am pethau cyfoes. Wybodus am eu diwylliant, cymuned, cymdeithas a'r byd. Ymwybodol am cyfrifoldebau. Yna ymlaen i'r chwech maes dysgu a phrofiad. Na, ni fydd rhesiad hir o bynciau yn y cwricwlwm newydd, yn hytrach fe fydd y dysgu'n cael ei gwneud drwy'r chwe maes dysgu, Dymunir. Celfyddydau mynegiannol, celf, dawns, cerddoriaeth a chyfryngau digidol. Iechyd a Lles, dysg cefngar corff iach a meddwl iach, dysg perthnasoedd iach a sut i wneud penderfyniadau doeth. Dynamiaethau, hanes, deiryddiaeth a chlefydau. Hefyd, gwleidyddiaeth, sut mae'r wlad yn cael ei rhedeg a sut mae pobl yn cyd-fyw mewn heddwch. Ieithoedd, llythrennedd a chyfathrebu, Cymraeg a Saesneg, iaith a llenyddiaeth o bob math. Mathemateg a Rhifedd, gall y defnyddio amrywiaeth o sgiliau a rif mewn sawl cyd-destun. Gwyddoniaeth a Thechnoleg, dysgu sgiliau gwyddonol newydd a sut gellir defnyddio technoleg i datrys problemau. Yn sail y hyn oll, bydd y cwricwlwm i Gymru yn datblygu sgiliau llythrennedd, Sgiliau Rhifedd, sgiliau digidol o'r radd flaenaf. Fe fydd plant Cymru'n dysgu am bwysigrwydd parchu gwahaniaethau, hawliau dynol, cymryd cyfrifoldeb dros ei dysgu, yr mathau gwahanol o waith a'r sgiliau sydd angen. Sgiliau datrys problemau. Fe fydd ni'n dysgu am ein hunain, corff iach, meddwl iach. Y byd o'n cwmpas. Ac fel sail i'r cwricwlwm, mi fydd y plant yn cael dysgu y peth pwysicaf un, dysgu Mae milltir sgwâr. Ac am Gymru. Ein iaith, ein traddodiadau a'n diwylliant. Ond sut ydym am fesur cynnydd? Mae'r camau cynnydd yn sicrhau fod pawb yn llwyddo ac yn cyrraedd eu potensial, o Cam Un i Gam Pump, felly mi fydd pawb yn cael eu herio.

Anhygoel yn ddios rydych chi'n arbenigwyr a hanner. Diolch i CG a diolch i Mister Donaldson am hau'r rhethyn cyntaf. Ni allaf disgwyl i weld plant Cymru yn elwa ac yn ffynnu. Ia wir, diolch i chi arbenigwyr, braf yw cael dweud fod dyfodol plant Cyfryn yn dwylo diogel. Yn ôl atoch chi yn Stiwdio Malia Celyn. Diolch o galon i bawb sydd wedi egluro cynnwys y cwricwlwm i Gymru mor effeithiol. Mae plant Ysgol Abercaseg a Phen-y-bryn yn arbenigwyr o fri, mae gyfnod cyffrous iawn yng Nghymru.

yr hyn yr ydyn ni am ei ddarparu ar gyfer ein plant. Da ni'n awyddus iawn i'ch cynnwys chi ar ein taith i gynllunio cwricwlwm newydd, gan gadw mewn co y pedwar diben y glywsoch chi yn y ffilm. Da ni'n barod i wrando ar unrhyw awgrymiadau, sylwadau neu gyfraniadau perthnasol sydd gennych chi.